Na mɛbisa atiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ, Da bɛn na okuani atumi afa ne sekan akɔtwa ne borɔdeɛ, na afuo a ɔno ankasa wadɔ na ɔbɛtu ne bankye, na ɔba a ɔde akɔgu obi fie sɛ saa onuakorɔ no nhwɛ so, na sɛ ɔhia ho a, waba abɛfa bi? The benefit ɔ covid 19. Ahwɛfoɔ ne adɔfoɔ, yɛda yɛn Kyɛdeɛ Anko Nyankopɔn ase sɛ ɔnam n'adom ne n'ahummɔborɔ so nti ama me ne omi yɛasa so ahu esum a yɛretwɛn sɛ adekyee foforɔ ɛbɛba abɛto me ne omi no. Ɛha ɛyɛ Eli Motivational Media page, home for the burden soul, all about the gospel of Christ, knowledge word from God.

Ose enti wɔreyɛ adɔeɛ a, wɔnhyɛ totorobɛnto no anim wɔ wo anim sɛdeɛ nyantomfoɔ no yɛ no no. Hyia adan mu na aborɔno no so sɛdeɛ wɔbɛyɔ nnipa anim animuonyam. Nokware, mese mo sɛ, wɔanya wɔn akatua dada. Bere mu, ma no mmienu yɛmfa yɛn adwene nni saa asɛm yi akyiri. Bible tu mmienu mmienu yɛ fo sɛ, sɛ yɛreyɛ adɔe a, mma yɛmfa totorobɛnto ne ose yie nni yɛn anim, na sɛ yɛyɛ saa a, yɛyɛ no sɛ nyaatwomfoɔ, abosomtomfoɔ, ne wɔn a wɔnnim Awurade. yɛ no no. Me ne wo mmienu yɛba abɛsua adeɛ. Ma yɛmfa yɛn adwene ne yɛn akoma nni Awurade asɛm akyiri, na yɛmfa yɛn ani nhwɛ wiase deɛ ɛrekɔ so. Na yɛn asɛm no yɛato no din sɛ The Benefit and the Infect of Covid 19. Covid 19 baeɛ no, deɛn na ɔde baeɛ? Ɔde nneɛma pii, nsesaeɛ ahodoɔ na ɔde baeɛ a ɛmfiri Awurade. Na ɛma nipa nso da ne ho so ma no hu sɛ ampa, sɛdeɛ Awurade kaeɛ no nyinaa yɛ nokorɛ. Covid 19 baeɛ no, wama adɔfoɔ ahwere wɔn adwuma, wama adɔfoɔ ahwere wɔn awareɛ, wagye obi mu awareɛ afiri wɔn nsam, wama adɔfoɔ nso atumi anya akwanya anya sika, wama ebinom adwuma a ɛnyɛ nokware kwan so, wama ebinom afa mu anya ahonyadeɛ a ɛmfiri Onyankopɔn. Na saa berɛ yi, nsusuaso bɛn na Covid 19 de brɛ me ne mmienu? Atiefoɔ ntie no yie na ahwɛfoɔ nhwɛ no yie, na asɛm a mereka yi, sɛ anyɛ wo dɛ a, Menim sɛ wobɛka ɛho asɛm a ɛmfiri Onyankopɔn. Na sɛ medi asɛm yi ho fɔ a, na ɛkyerɛ sɛ me ne wo mmienu yɛ sɛ yɛtutu yɛn anammɔn yie. COVID-19 baeɛ no, ɔde nsɛnkyerɛnne pii na ɛde baeɛ. People lost their job. People lost their marriage. People lost their life until now people are finding difficult to cater in their life through covid nineteen. Saa yare yi ɛbaayɛ no adɔfoɔ nyinaa faa mu nyaa sika, ebinom faa mu hwere wɔn sika, ebinom agyapadeɛ firii wɔn nsa, ebinom hwere wɔn adɔfoɔ, ebinom ma wuiɛ, ebinom nso deɛ kora mpo no, sɛsi a me ne wo ɛrekasa yi, wɔn da so rekyinkyin repɛ adwuma. Emu asikafo pɛ faa mu gyee amanfo yerenom esiane adɔe a wɔyɛeɛ maa wɔn nti. COVID-19 baeɛ no boaa ma nneɛma pii daa adi. Ɛboa ma awudifoɔ to daa adi. Ɛboa ma atorɔ adiyifoɔ ho da adi. Na sɛ me ne wo mmienu yɛbɛhwɛ saa asɛm yi na yɛde yɛn adwene akɔ akyiri a, yɛbɛhunu sɛ berɛ biara na emu nsɛm, sɛdeɛ Ecclesiastes ɛkaa wɔ chapter three no. Ɔse, Ɛberɛ biara na emu nsɛm. Yɛwɔ berɛ a yɛde wo, yɛwɔ berɛ a yɛde su, yɛwɔ berɛ a yɛde nya, yɛde pɛ sika, yɛwɔ berɛ a yɛde sɛ sika, yɛwɔ berɛ a yɛde dua, yɛde wowɔ berɛ a yɛde twa. Ɛno nti, ɛberɛ biara wɔ emu nneɛma a ɛde ba. Manika moahunu Covid-19 benefit a ɔde baeɛ? Wahunu Mfɛt a ɔde baeɛ. Ma me ne wo mmienu yɛnhwɛ sɛ mfɛt a ɔde baeɛ no da so te hɔ anaasɛ atwam. Atiefoɔ ntie no yie na wɔnhwɛ. Covid 19 baeɛ, deɛ ɛyɛɛ kɔmɔn wɔ nnipa abrabɔ mu no, na ne boɔ bɛyɛɛ den koraa mpo no, ɛne mask, sanitizer. Emu na sikafoɔ ne wɔn a wɔdi dwa de nyaa wɔn sika. Emu na emu adodoɔ no de nyaa sika de nyaa adwuma ahodoɔ. Berɛ a me ne wo gu so a yɛrekasa yi, ebinom nso atumi agu so a wɔrepɛ sika wɔ Covid 19 so. Na saa berɛ yi, ma me ne wo mmienu yɛnsua adeɛ. Bible ka asɛm bi wɔ Revelation chapter 1 verse number 7. Ma me ne wo mmienu yɛnsua. Na sɛ yɛsua na yɛhunu a, Yɛde bi ayɛ mfatoho ama wɔn a wɔbɛba akyiri. Sɛ ɔnam omununkum reba a, aniwa nyinaa behu no. Na mɛtwe atiefoɔ ne adɔfoɔ adwene asi biribi so sɛ, Yareɛ biara a ɛyɛ hu wɔ asase so, sɛ ɔreba a ne ne mfitiaseɛ a, ɛhe na ɔde firi ba? Adɔfoɔ mmisa wɔn ho na wɔnhwɛ baabi a ɔde firi ba. Mɛbɔ yareɛ ahodoɔ biara so, na wɔbɛhunu ɛhɔ a nsɛm a meka no aseɛ si baeɛ no firi hefa, ɛfiri east part of the world, aborɔfo kurom na ɛfiri baeɛ. Ibora baeɛ ɛfiri he fa? Ɛfiri east part of the world, abi aborɔfo kurom na ɔde baeɛ. Wokan the book of Mark chapter 16 no a, ɔka asɛm bi kyerɛ me ne wo mmienu sɛ, yɛnkɔ wiase afa no nyinara, ɛwie no apueɛ, Yɛnkɔhyɛ aseɛ sɛ yɛbɛka Awurade asɛm, yɛbɛdi wɔ Awurade ho adanseɛ, na n'awieeɛ yɛmfa nkɔtɔ ɛwɔ awia no atɔeɛ ɛwɔ western part of the world. Ahwɛfoɔ ntie me yie, me woanka asɛm foforɔ amfa ho. Covid 19 ɛreba no, ofiri he na ɔde baeɛ? Ofiri aborɔfoɔ kurom na ɛde baeɛ, east part of the world. Awia no apɔeɛ na Covid 19 hyɛɛ aseɛ, na n'awieɛ na ɔde kɔ wieɛ wɔ abibifoɔ kurom, yɛfrɛ no western part of the world, momma yɛnhwɛ no yie, that is the second sign. Na Bible kan wɔ Revelation hɔ nom, ɔse ɔnam mununkum mu ɛreba a, anoa nyinaa bɛhu no. Ɛno nti saa berɛ no a covid 19 baeɛ no, ɛnam wiase ahodoɔ nyina ara. Sɛ yareɛ bi ba a, ɛyɛ a na ɛnduru nkuro no mu ahodoɔ so. Nanso covid 19 baeɛ no, ɔde speed duru nkuro ahodoɔ nyina ara so, obiara nsa ka ne kyɛfa. Na ɛman hodoɔ nso faa mu yɛɛ mmoa. Me ne wo mmienu yɛsuaa saa adeɛ bi wɔ ɛnora akyiri yi ara wɔ Genesis hɔnom sɛ, sɛ akyɛdeɛ a wogye no, Hwɛ yie wɔ saa akyɛdeɛ no ho. Na nipa no a ɔrekyɛ wo adeɛ no, ɔnim ade korɔ nti a ɔkyɛ wo adeɛ. Ebia na woayɛ adeɛ bi ama no, ɛso ne bo, ɛtɔ n'akoma mu, ɛno nti na ɔrekyɛ wo adeɛ. Ebia na wonyɛɛ hwee mmaa no, nanso ɔrekyɛ wo adeɛ sɛdeɛ ɔbɛnya mfasoɔ afiri so wɔ akyire. Maame ne wo mmienu yɛnkɔ yɛn anim. Covid 19 baeɛ no, adodoɔ no ara yɛɛ adɔeɛ wɔ nyamesom mu. Asɔfoɔ ne adiyifoɔ yɛɛ bi. Ɛmu ministers, MPs, president ne ɛman ahodoɔ tumi de nneɛma ahodoɔ bɛkyɛɛ ɛman binom ma yɛhunu sɛ wɔwɔ abataeɛ ma nnipa. Na saa bere nam no mmieni bɛtwe yɛn adwene se biribi so sɛ, ɔbɔnsam kyɛ adeɛ a, ɔgye nsi ho, na Onyankopɔn adom akyɛde a ɔde kyɛ mo ne wo mmienu sɛ yɛbɛnya daa nkwa ne asomdwoeɛ wɔ saa akyɛdeɛ no ho. Covid 19 baeɛ no, wɔn a wɔyɛ mmoa ahodoɔ, wɔn a wɔkyɛ akyɛdeɛ nkɛseɛ no, dodoɔ no ara twaaeɛ. kɔtoo YouTube, dodoɔ no ara twaa ne mfonini kɔtoo Facebook, Instagram, wokɔ social media a, dodoɔ no ara kyerɛ deɛ yɛtumi yɛ boa nnipa. Na ma me ne wo mmienu yɛnsua adeɛ wɔ Matthew chapter six verse three up to four no. Matthew tu yɛn fo sɛ, sɛ yɛyɛ adɔeɛ koraa mpo no a, mma yɛn nsa benkum no a yɛde rema no, yɛmma anifua nhu no. Na sɛ ohu a, akyɛdeɛ ne abɔsobɔdeɛ ne nhyira a ɛsɛ sɛ yɛnya yi firi yɛn Awurade Nyankopɔn nsam no, saa akyɛdeɛ no abɔ yɛn. Wokan Matthew chapter six verse two no so a, ɔse sɛ wɔyɛ adɔeɛ a, ɛma wɔmmɔ totorobɛnto nni w'anim sɛdeɛ nnwantwomfoɔ yɛ no no. Akyɛdeɛ a woyɛeɛ no, mfomsoɔ biara nni ho. W'adɔeɛ firi w'akoma mu, na sɛ ɔkwan a wofaa so no, Ɛho nhyira na ɛsɛ sɛ wunya no, woannya. Ma me ne wo mmienu yɛnkɔ yɛn anim. Kɔ offices ahodoɔ kɔkɔhwɛ. Adwuma gu hɔnom, machines sisi hɔ, nanso no yɛnni adwumayɛfoɔ. Adɛn ntia? Saa pandemic no mu, dodoɔ no ara yɛyii wɔn adi a wɔnnya adwuma nyɛ. Wɔn a ɔboaa wɔn no tumi yɛɛ adwuma no, yɛntua wɔn ka. Nanso Yesreel bepɔ a dɔneɛ te, nkurɔfoɔ reyɛ adɔeɛ mma adɔfoɔ sɛ wɔbɛtumi anya biribi atumi adi, anya nkwagyeɛ, atena asase daa. Saa berɛ me ne wo mmienu yɛbɛsua adeɛ. Covid 19 no mu no, ɛnna dodoɔ no ara nso tumi sɛe wɔn nnwuma. Seesei a me ne wo rekasa yi, wɔn a wɔwɔ akwantuo dodoɔ no ara yɛayi wɔn adi. Mmaa bi koraa mpo aka sɛ, Woanyini aduru sixty years a, ɛyɛ sɛ wokɔ wo kurom. Yɛmpɛ wo wɔ saa mman no mu bio. Covid nineteen baeɛ no, yɛde nneɛma bi sii hɔnom sɛ yɛde Fourteen days na ɛde kyerɛ sɛ woanya covid nineteen anaasɛ coronavirus bi wɔ wo mogya mu. Ntoboaseɛ ne aboterɛ wɔ ho sɛ yɛde yɛ nhwehwɛmu. Na ɛretwa mu rekɔ no, adeɛ a ne boɔ yɛɛ den koraa mpo no ne temperature machine a yɛde tɛste. Sanitizer boɔ yɛ den. Adeɛ yɛɛ common ma ɔdasani, nanso no na mask a yɛfrɛ no mask ne boɔ nna fɔ, ɛho yɛɛ den. Ɔno koraa ɛyɛ kɔmɔ ɛma mmaa ɛne mmarima. Kane no sɛ ɔbaa ɛbɛsi ne kunu ataadeɛ a wanyɛ hwee koraa mu wɔ mu a ɔbɛnya sika bɛyɛ one cedi, coins ɛwɔ mu. Ɛnnɛ sɛ ɔfa ne kunu ataadeɛ na sɛ ɔkɔ akɔsi a wanyɛ hwee koraa wɔ mu a mask ɛntwa mu ɛwɔ ne bɔtɔ mu. Ɔno koraa yɛbɔ no kɔkɔ. Na so deɛ ɛyɛ sɛ nnome no tutu ho anammɔn wɔ Awurade mu no mu deɛ, yɛnnya. Timothy kaeɛ, ɔse, sɛ mmerɛ a ɛyɛ den no na nnipa bɛpɛ wɔ ho, nnipa bɛdɔ sika aso Awurade asɛm. Nnipa bɛpɛ sika adɔ asene nnipa. Ɛyɛ nokorɛ. Maame no mmienu yɛnkɔ yɛn anim. Covid 19 no kɔɔ fam. Sesia aka sɛ wɔn a wɔbɔɔ ka, wɔyɛ adɔyɛ, dodoɔ no ara ɛfa so ɛregye wɔ sika. Mman ahodoɔ a wɔtumi ɛde sika firi wɔn kuro mu ɛde bɛboa mman nketewa a wɔnni bi te sɛ Afrikafoɔ, West Africa, Abibifoɔ kuro mu no, wɔfa kwan bi so ɛtumi agye wɔn sika. Na maame no mmienu yɛnhyɛ no nso. Obi betumi aka sɛ, 'Saa asɛm a woka yi nyɛ nokorɛ anaasɛ ɛyɛ nokorɛ. Wei nyɛ ade foforo wɔ me ne wo mmienu a yɛte ase bere yi mu no sɛ ɛnyɛ nokorɛ. W'ankasa fa w'ani to fam na hwɛ asɛm a ebepue, sɛ ɛyɛ nokorɛ, sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Paulo kae ɔse, Bere a merekasa yi, mentaa wo, na mmom meka wei akyerɛ aniwuofoɔ. Sɛ asɛm no twe wo a, etwe me. Ɛsɛ sɛ me ne wo mmienu yɛtutu yɛn anammɔn na yɛyɛ yɛn kɔlɛhyen. Esiane sɛ wɔnom na me ne wo mmienu yɛbɛdi fɔ wɔ Awurade anim. Nnipa anim bɛtumi aka nsɛm bi adane no ama woadi bem wɔ nnipa anim, nanso Onyame anim deɛ, wontumi ndane hwee. Wɔse wɔkura n'akatua rebrɛ obi biara sɛdeɛ ne nnwuma so teɛ. Saa berɛ yi. Aborɔfoɔ ayɛ nneɛma hodoɔ pii a wɔde reboa nnipa, wɔsan nso wɔde nnipa rekɔ ɔhaw ne amaneɛ mu, especially abibifoɔ, ɛha yɛ bebree ɛsiane sɛ me ne wo mmienu yɛn adwene nnya mmaa so. Na sɛ wokan Hosea chapter 4 verse number 6 no a, ɔse nimdeɛ a mɛma ɛne nti, yɛtwe wɔn agu, ɛsiane sɛ yɛapo nimdeɛ nti, Me Nyankopɔn, mapo wo sɛ bedi m'asɔfoɔ. Asɔfoɔ tumi yɛ adɔyɛ na tumi twa kɔtoo YouTube. Wotumi twa kɔtoo Facebook. Wotumi twa kɔtoo Instagram. Na wopɛ sɛ wokyerɛ sɛn? Na sɛ wɔn a wɔnim Awurade reyɛ saa nneɛma no a, na ɛnneɛ deɛ asɔfoɔ ne nsɔremma ne deacon ne asɔre, Kristo akyiridifoɔ, reyɛ saa a, na ɛnneɛ hwan na ɛbɛkyerɛ ne yɔnko kwan? Na sɛ mmaa mpanimfoɔ reyɛ nea ɛbu mman a, ɛyɛ a ɛyɛ anigye. Na Bible se sɛ ɔteneneeni ne Onyankopɔn nipa rebu mman a, ɔma mman no tumi nya anigye ne nkɔsoɔ na asomdwoeɛ tena mman no mu kɔsi awieeɛ. Na sɛ wudini rebu mman a, ɔma mman no so tumi hwe ase na ɛmu nnipa nyinaa kɔ amaneɛ ne nsɔhwɛ mu. Wo kurom yɛdi sɛn? Yɛdi sefa. Wo firi hefa? Africa. Wo kurom yɛdi deɛn? Yɛdi cedis. Wo kurom yɛdi naira. Yɛdi kobo. Nanso maame ne wo mmienu yɛmmie yɛn adwenem wɔ nsɛm bi ho. Covid 19 aba no, ɛnnɛ sɛ akwantufoɔ rekɔ fie a, Kwan a wɔrefa so regye wɔn sika ne wɔn a wɔyɛ boa abibifoɔ wɔ wɔn man mu no ne nkuro ahodoɔ so, man ahodoɔ so, yɛse World Bank, ɛno ti saa berɛ no wonya the rate of infected covid 19 a na ɛkyɛ sɛ wowɔ haw, ɛno ti yɛse yɛde sika de brɛ wo na wode solve saa problem no, ɛnɛ ɔno na yɛrefa so te yɛ ka, na me ne wo mmienu yɛn ani nyɛ ho yɛ. Akwantufoɔ, Obi bɛbisa sɛ nti akwantuni atumi akɔturu akwantuom? Wadi mmerɛ ɛbɛyɛ sɛ eight months, one year, na sɛ ɔreba ne kurom wantumi annya saa sika no a wɔtumi regye ne deɛ a, na ɛkyerɛ sɛ ɔntumi nnuru ne kurom. Na akwati kwan so a Onyankopɔn mma refa so regye sika, ewiasefoɔ refa so regye wɔn sika, ɛno na me ne wo mmienu yɛbɛbɛsua yi. Yɛnkɔ yɛn anim na yɛnkɔ nkɔhwɛ. Wobɛfiri wo man no mu akɔ wo kurom no, ɛsɛ sɛ woyɛ Covid 19 test. Ɛnnɛ yɛato ne din sɛ 42, 72 hours. Ɛtwa mu a, na ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wokɔyɛ foforɔ. Na mɛbisa atiefoɔ ne adɔfoɔ sɛ, saa machine no a yɛde tɛste Covid 19 test no, yɛtɔɔ no sɛn? Obiara mpɛ sɛ ɔbɛhunu ne boɔ. Na bisa wo ho sɛ, Woreyɛ aboa man no anaasɛ woreyɛ aboa ate wo ka? Ɛberɛ a nipa bɛduru airport na ɔbɛtumi atwa ne tekit na ɔkɔ ne kurom no, ma yɛnka asɛm bi, Na Awurade kaa asɛm bi kyerɛɛ Moses, ɔse, Moses, ɛsiane w'asoɔden nti, ne woamfa anidie ne deɛ mekae no woanyɛ no sɛdeɛ mekae yi nti, w'ani bɛwu Kana, nanso wo nan ansi hɔ dabiara da. Ɛnnɛ nipa bɛka akyerɛ wo sɛ, w'ani bɛwu wo kurom, nanso wo nan ntumi nsi wo fie esiane sɛ woantumi annya one hundred and fifty dollars antua wo covid nineteen test nti. Woahunu nyansa kwan so a nnipa refa so gye ne sika na ɔte ne ka? Buroni no a ɔyɛɛ saa test no ne test machine no, ɔno ɔka kyerɛ wo sɛ tua one hundred and fifty dollars ansa na woatumi akɔduru wo kurom. Wobɛyɛ wɔ no kurom hɔ awie, na sɛ wokɔduru wo kurom ɛyɛ abibifoɔ kurom, Ghana, Togo, Nigeria, Cote d'Ivoire, Sierra Leone, Congo ɛne nkuro ahodoɔ so a, wosan so bɛyɛ saa adeɛ no. Bisa wo ho sɛ saa sika no ɔɔkɔ he? Yɛnka biribi wɔ The Book of Jeremiah chapter eleven verse seventeen, Ɔse, Deɛ ɔpɛ ne ho anya nnuro dodoɔ na wamfa ɛkwampa so, ɔte sɛ akokɔhwedeɛ a ɔbutu kosua so, ɔbɛbu ne nam de afa, na awieɛ no ɔbɛyɛ kwasea. Na mɛbisa atiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ, dabɛn na okuani atumi afa ne sikan akɔtwa ne borɔdeɛ, na afuo a ɔno ankasa wadɔ na ɔbɛtu ne bankye, na ɔba a ɔde akɔgu obi fie sɛ, Saa onua korɔ no nhwɛ so, na sɛ ɔhia wɔn a, waba abɛfa bi. Ɛno nti na Hosea ka kyerɛɛ me ne Omie no sɛ, Nimdeɛ a yɛanya nti, yɛapoɔ no sɛ yɛmmɛyɛ Onyankopɔn mma. Nimdeɛ a yɛanya nti, yɛtwee no agu sɛ ɛserɛ. Ɛnnɛ, nipa ba bibini bɛtumi ayɛ adwuma, ɔte ne kurom, na sɛ ɔwie na sɛ ɔnya sika a, na afei deɛ watwa de akɔto oburoni kurom sɛ ɔde rekɔ akɔto hɔ. Na bisa wo ho sɛ, Sɛ manpanyin o, sɛ MP o, sɛ minister o, sɛ Assemblyman o, sɛ leader no a ɔreyɛ saa adeɛ no, ɔwɔ adwene pa wɔ man ma man no, anaasɛ ɔwɔ adwene pa ma asafo no, ɔwɔ adwene pa ɔma ekuro no, sɛ ɔbɛtumi atena kurom hɔ nom, anaasɛ baabi a ɔde ne sika akɔsi no, ɛhɔ na ɔbɛtena. Na kan the book of Matthew chapter six verse thirty three. Bible se yɛnni ka nhwehwɛ ɔsoro ne ne tiri ne kane, na ɔde deɛ aka no nyinaa bɛka me ne wo mmienu yɛ ho. Ɛnnɛ nnipa se bɛhwehwɛ nnipa anom adom ne asase so nneɛma. Ɛno nti, ɔnya sika na sɛ ɔtra ne man mu no, ɛbu ne man a, na watam sika no de akɔto oburoni kurom. Ɛno nti, buroni nso ahunu sɛ yɛn adwene yɛ common wɔ abibifoɔ ho. Na nkɔbaa no sɛn? na wobetumi atan wo sikasɛm gye sie na so nya hua na ɔde abɔ wo bosea? Africans, momma yɛn ani nna hɔ. Abibifoɔ, momma yɛmfa yɛn adwene nyɛ adwuma. Onyankopɔn akyɛ yɛn adom akyɛdeɛ ne nhyira ahodoɔ. Wama yɛn nnuane. Wama yɛn nnua bebree. Ɔse yɛnni duaba no na yɛmfa nnahaha nsa yareɛ. Saa yareɛ yi baa yei, Obibini tumi tete aduro de sa ka kyerɛ wo sɛ wei bɛtumi asa yare a ɛbɛbɔ no ato. Dodoɔ no ara pie yɛ yaafa a ɛnyɛ adwuma. Deɛ oburoni kɔyi ɛmu sradeɛ na ɔyiyi ɛmu nneɛma a ɛnyɛ kwampa so no, ɔde abrɛ me ne wo mmienu ɛnnɛ. Ɛno na yɛde gyina so de gye sika. Yɛpɛ sika de ma oburoni no berɛ a yɛnim sɛ natural resources boa nnipa wɔ n'abrabɔ mu. Ɛno nti sɛ me ne wo mmienu yɛn adwene anna hɔ a, Nneɛma bi betumi adane yɛn. Ɛno nti na Job kaeɛ, ɔse, O, na anka ma Onyankopɔn kasa na ɔnka wɔn ahintasɛm. Ɔware, Ɛyɛ kronkron sɛ sene asamando. Hwan na wakɔ soro wasan asa aba da? Onyankopɔn hu yɛn amumuyɔfoɔ amumuyɔ no bi, na so ɔmmua? Deɛ yɛpere kɔ bɛn nyina ara, mfasoɔ bɛn na mene wo mmienu bɛtumi anya wɔ so? Ɛno nti na Solomo kae sɛ, wɔ Ecclesiastes chapter eight verse number sixteen sɛ, Me nna aka no, mede m'akoma ne me kra bɛhwehwɛ sɛ mɛhunu nyansa. Na wokan Proverbs chapter nine verse number ten a, ɔsɛ nyansa fiti aseɛ ne Yehowa suro. Ɛno nti adɔfoɔ, ɛberɛ mu wobɛtena ase. Ama obibini ɔde n'adwene abu mman. Wotuu kwan kɔɔ aburoni kurom na wokɔhwɛɛ ne nneɛma na wobaeɛ a wose wode bɛyɛ wo kurom, wode bɛbu wo man. Na bisa wo sɛ, Machines ahodoɔ a ɛwɔ oburoni kurom no, bi na ɛwɔ me ne wo mmienu yɛ kurom? Mman a ɛrekɔ so, nneɛma a ɛrekɔ so wɔ abibifoɔ kurom no, bi na ɛde rekɔ so? Obi te kuro kɛseɛ mu, ɔkɔ akuraase a, na ɔde ekuro kɛseɛ mmra rekɔ akɔwe akura ase foɔ nneɛma ahodoɔ a ɛwɔ so ɛkɔ so wɔ kuro ahodoɔ ekuro nkɛseɛ so saa na ɛkɔ so wɔ nkuro nketewa so ɛno ti yɛ bu yɛ ho abɔfiaa ɛno ti yɛ ka yɛ nimideɛ to gu na afei yɛde nkrata ɛne machines ɛne yɛde wuru yɛ adwene yɛpɛ nimideɛ ne nkɔsoɔ ɛwɔ asase so anaasɛ yɛpɛ ne nyansa a ɛfiri awurade The Life Motivational Media, Home for the Burdened Soul. Nyansa mfitiase ne Yehowa suro. Adɔfo, mma no nyɛ wo nwanwa sɛ, Obi te akwantuom, nanso deɛ ɔbɛdi no yɛ den. Obi te akwantuom, adwuma nni hɔ. Yɛato no sɛ ɔnkɔ ne kurom, nanso ɔkɔduru ne kurom airport, yɛaka kyerɛ no sɛ san w'akyiri esiane sɛ woannya 150 dollars nti. Na anka me ne wo mmienu yɛ kurom, yɛdi series. Me ne wo mmienu yɛ kurom, yɛdi sefa. Me ne wo mmienu kurom, yɛdi kobo ne naara na waka kyerɛ yɛn sɛ yɛnkɔ nkotua dɔrist. Sɛ abibifoɔ retumi reyɛ nhunu yɛ nsua nyansa a, anka bɛboae ama me ne wo mmienu yɛatumi agyanereti yɛ man no na asomdwe atena mu. Na obibi oburoni nso aba abɛhwɛ na ɔnso ɔde bi akɔ yɛ ne kurom akɔbu ne man ɛsiane sɛ yɛn ani nna hɔ ɛsiane sɛ yɛbu yɛn ho sɛ yɛn deɛ mfasoɔ nni yɛn so. Ɔbaa no sɛ ɛna me ne wo mmienu yɛmfa nnade nhyɛ yɛn hwene mu na yɛngye yɛn one hundred and fifty dollars na yɛnka nkyerɛ yɛn sɛ yɛnni bi. Ɛberɛ a yɛde fo fourteen days yɛde tɛste covid nineteen on the pandemic days no, na saa berɛ yi a wɔfa so regye wɔn mfasoɔ wɔ mmoa bebrebe a wɔboaeɛ nti, hwɛ, Sɛdeɛ wɔhuri yɛn sɛ yɛyɛ mmoa. Hwɛ deɛ wɔkyerɛ yɛn sɛ yɛnnim nyansa. Adɔfoɔ, Nyankopɔn nka wo ho. Na saa nsɛm a ɛgu abɔntene, fa mu aba, na yɛntutu yɛn anammɔn yie, na me ne wo mmienu yɛmfa yɛn ntam ampa mfira, na yɛngya nkoasom a saa da biara yɛde yɛn ho kɔ ɔkɔhyɛ, na ɛmmoa yɛn. Oburoni bɛtumi ayɛ visa ama ne abibini sɛ fa bra ne kurom, na ɔwie a na waka akyerɛ wo sɛ sɛ worekɔ akɔyɛ visa no a, Na afei deɛ wobɛtua dollars especially Ghanaians kɔ Nigeria kɔhwɛ kɔ Cote d'Ivoire kɔhwɛ kɔ Benin kɔhwɛ kɔ Togo kɔhwɛ they are all passing this law for you and I that we should go and pay this dollars before the visa will be processing and stamp you get authorized to travel wo kurom yɛde cities Yɛdi sefa, yɛdi naira, nanso yɛka kyerɛ wo sɛ kɔtua saa dɔres no. Nti saa sika no ɔrekɔ ne kurom, obroni kurom akɔbɔ dɛn bra wɔ hɔ nom? Wo maa nom no deɛ yɛnni saa sika no bi wɔ hɔ. Adɔfoɔ, momma yɛmfa yɛn adwene nyɛ adwuma. Na ɛsiane sɛ obroni de nyansakwan bi so redaadaa nom mmienu na yɛn ani maa so, yɛn ani aba so nso, Na esiane sɛ yɛapo nimdeɛ nti, yɛmpɛ sɛ yɛbɛfa Nyankopɔn nyansa ayɛ adwuma. Ɛbere yi mu no, menka asɛm ntia wo, na mmom yɛmfa yɛn adwene nni saa nsɛm yi akyiri, na yɛnhwehwɛ Awurade akyiri kwan. Ɔno na ɛbɛboa me ne wo mmienu. Na Solomon kae, ɔse, Ɛbere a mebrɛ yɛn nyinaa, na hunu sɛ ɛyɛ ɔberehunu. Ɛno nti, Bible kae sɛ, Ka ma kakra a woanya no ma ɔno ankasa nnɔɔso mma wo. Ɔno na ɛbɛtumi aboa ma woanya asomdwoe. Na ahonyadeɛ ne sika a wopɛ nyi wo mfa nkɔsi baabiara, na ɛhe na me ne wo mmienu yɛn mmoa bɛfiri aba? Onyankopɔn ka ho, Asomdwoe na me ne wo mmienu yɛrehwehwɛ, na yɛabu yɛn ho sɛ ɛyɛ Onyankopɔn mma, nanso yɛmmɔ Onyankopɔn mmara sɛdeɛ ɛsi teɛ. Yɛbu yɛn ho sɛ yɛyɛ Akristofoɔ, nanso yɛmmu yɛn ho sɛdeɛ Akristofoɔ ɛhwehwɛ. Ɛno nti ɛnnɛ, sɛ Onyankopɔn ɛba ɛnnɛ a me ne wo mmienu yɛrekasa a, yɛn gyinabea ɛwɔ he? Ɛwɔ saa anammɔn a yɛtu a yɛresisi nnipa, yɛbɔ apuo, yɛfa kwati kuba yi so, yɛde pɛ sika, yɛfa kwati kwan bi so, yɛresisi amanfoɔ, na ɛkwan a ɛsɛ sɛ yetutu ho anammɔn na yɛagye ato hɔ, brabɔ pa ne nneɛma pa a yɛwɔ, ɛho akatua na me ne wo mmienu yɛrenya a ɛnnɛ oburoni no ka kyerɛɛ sɛ yɛnkɔtua one hundred and fifty dollars ansa na yɛatumi akɔduru yɛ kurom. Wobɛyɛ wɔ kuro no mu a wofiri so, wokɔduru wo kurom a airport wɔ no na yɛasan so ayɛ foforɔ. Ne yɛaka akyerɛ wo sɛ yɛde two hours na yɛde bɛtɛste saa nsuo no a yɛtwe firi ohwi no mu no ɛberɛ a yɛsi 14 days ɛtɛste yɛ n'adɔfoɔ asɛm wɔ ɛwɔ dwene ho a wobɛte aseɛ agye onyankopɔn pagya ne nsa so agye onyankopɔn ɛma ne nsa so na mene mmienu yɛate ho aseɛ na bible se Etwa sɛ nnipa wu prɛko pɛ, na wuo no akyi no atemmuo da hɔ ma mene wo mmienu. Sɛ wo ne wɔn nyina kɔyɛ ka nana ɛna wɔn ayɛ adwene, wɔn ahyehyɛ mmara, emu lawyers, emu police, emu judges, wɔn akɔgye mmara sɛ ɛsɛ yɛ pass that law no a, hunu sɛ obroni yɛ aduro wɔ ne kuro mu a, na ɔde abrɛ Africans sɛ monfa ntɛste na monhwɛ sɛ ɛbɛyɛ adwuma. Africa yɛ immune system no yɛ strong, ɛno nti wɔn tɛste na sɛ ɛnyɛ adwuma a, na ɛkyɛ sɛ aduro no ntumi ngye nnipa kra nkwa. Adɛn nti na ɔno ntumi mfa ntɛste ne ho na ɔhunu sɛ deɛ ɔyɛɛ no ɛyɛ? Adɔfoɔ, momma yɛn ani nna hɔ na yɛnsua yɛn Nyankopɔn ho asɛm. Na nimdeɛ a Nyankopɔn de ama me no mmienu, akyɛdeɛ a ɔde ama Africans, akyɛdeɛ a ɔde ɔma nnipa, ɔde ama nnipa no, ɛsom bo, ɛbo ma ɔno Onyankopɔn. Esiane sɛ ɔso ɔbɔɔ yɛ sɛ ne su ne ne ban, ɛno nti deɛ ɛyɛ ma me no mmienu, ɛyɛ ma ɔno Onyankopɔn. Na sɛ yɛma Onyankopɔn ahyɛdeɛ yɛ bɔne deɛ a, na ɛndeɛ me no mmienu na yɛasi yɛn ho akwan. Nyankopɔn nhyira wo wɔ Elaine Motivational Media so. Ɛberɛ biara, Ɛyɛ nyansasɛm ne afotuo na mene wo mmienu yɛ pɛ akyiri kwan. Nyame nka wo ho na ɔnka wo ho ɔnhyɛ wo den.